Namni kun
yaa rabbi harkaa gogoge duuba akkamiin godha duubaan miti yoo maali maali maali mee dubba mee afaan dubbadhu Eh? onneedha maali onneen hiri hiri ah yaa rabbi kiyya gubadhe gubadhe duuba maali mee maal jette yaa yaa Ma- Maali maali maali maali gubba- ah biiftu maali maali si godha asitti tuqa hayyeenu maali ree. Eeyyan kiyya wahi belleessanii didee. Najjaash fi zakkoo jaanii ijoollee as keessatti biiftu nafaa wajji biiftuu as keessatti waan nama gootan tanaa wajji jiran barbaa. Bar akkuma isin bar balloon namni oggu qabame ka dura bikka san fiigaa dhufu bar isaa bar. Hayaa akkami itti atteenya. An amma torbaan kana ta'aan jiru selaan deemaa jiru duraan isiniin jee viidiyoon marutti hin jirre malee. jiraate yoo agartan yaa buleen kiyya eh, khalaas eh, numa hubadha oromoon ganda kan tabraan jirti Farro- fagoo jiranii Viidiyoo tana like like share godhaa bikka hunda waliin gaa Oromoo. Arraballoon gizee isaa namaaf darramee akkasitti bikka hunda seena. Oromoon garuu ol dachaateeti marxifattee rafu jirti. Balloo qismii beeynurraa jijjiiran Torbaan kana guutuun jedheera. Arra narra jalaa jiran niyaabaa biraa maallaqaan keessa ol dhiiban kakka zakkoofaan kakka sheekh jajallaa san kakka najjaash miciyyoon dhukkubsattuus isaanii jira isaa isaani ka keessa ol dhiibu jiru. Mee mee mee mee rabbi khayri yaa ha boo khabar dar bar boo waan balleessan atis ni- eh, mucaa tokko balloo jaanii bikkan taane dhabamsiisanii ni- niyaaba nu dabarsan san barbaa jira sanii miti kaa Yoo ka ka dhugaa taatu taate ganda kanatti hin dhageefiin siin jee aarallee osoo hin taane habiibii kiyya. Zakkoon furmaata argate. Asii dhuftee hogguu biiftuun hiite biiftuu faa wajji wal tahanii asii jala deemanii keessa dhiibu jiran. Biiftuun dhukkubdullee kakka biiftuu dila. Ana kaan isinii hordoftootan. Haqumaan isinii maqa jiru. Kakka biiftuu dhibba as keessa.

Nuti isii akkana ta'uudhaa miti ajjeesu feenaa'u. Isii itti xiqqaatte hanganaa miti. Mucaa wardaatillee mul'ate. Ana ana akkam nagaa awoo ijoollee takka najjaashii fi mucaa zakkoo faa jaaniin ganda kana jiran jaanarraan tana dubbiin tun dhugaadha. Ganda ni beektaa isaan kana. Nama biraa kan dhufee isin gaggaatu jira uummata kana. Yaa obboleetti agartan nu himaa. Yaa Oromoo keenya asiin toltu inni asiin baddii rabbi takka illee kheyri haa godhu. Balloon takkanaati bikka duraan beekan nurraa jijjiiranii jiran. Ijoolleenis bikka itti agartan seenanii hin garsiifne an seeneetiin laale hin jiran sossobanii oofan ijoollee bikka agarree bikka agarree ja'an garluu barloo jijjiiranii jiran. Takka naatis hin jaa buleeyyan kiyya balloon bikka jijjiiramee jira. Tamaam kadiiris bikka agarree ja'a asaantiin faanis dhugaa dhaqan seenuutti hin dhiisan an seeneetiin haqa naa himan balloon bikki jijjiiramee jira obboleeyyan kiyya. Maallaqaanii dhabamsiisanii ijoolleen hogguu dheexee gaafatte ee ni jira jaanii ni jiraati uumaa takka yaadinaa jaanii dachaasine jechuun aan seeneetiin dhugaa gaafadhe jijjiirame ijoollee sadiitu habashaa wajji dhufe akkanatti mootummaan warrummaan duraan fidees naqe baasee jijjiiree maal naan jaan jechuun awwaan jirtuun himu jira rabbi keeriyaa godhan akkasii ammaan ganaa mana bal'oo irraa deemu jira ijoollee bira achi manguddoo akkas dhuftee akkasitti nama waan kana godhe najjaashfaadha. Najjaasii fi Zakkoo faadha namni waan kana godhu jiru. Miciyyoon dhukkubdee ciiftus isaanii jiraaf. Takkanaati Oromoo teenya rabbi kheyrii haa godhu. Numa tolti. Balloon belleessaa maalii qaba? Hmm? Khadiinaan hidhamu. Dhiigaa buleen kiyya. Tana tana dhibde mana. Balloon belleessu maalii qabame? Zakkoo Najjaash ifi sheektee ataniin san insha Allah rabbiin akka biiftuu taate kan isin haa godhu. Isin ka magaalaa laqu jiru akka isin taate kan uumata taatan nuuf bayyaa isin barbaadaa jirra. Hordoftoota Jaashii fi zakkoodhaas bikka isaan jiran dhaqeetiin eegaan mana bal'oo irraa ba'e achiis hubadheetiin deemu jira. Bikki isaan silaa itti dhedheega'u san hin jiran achiis waliif tatteenye beehe baane nutis kalaas manguddoon biyya tanaatis hatattamaan waan kana nurraa dhaamsuun dirqama isaaniiti dubbiin tun dubbii laaftu fakkaattuun booda guddoo taateeti nama wal ficcisiisu teessi dhugaa kalaas mootummaa tanaan nuti ni barbaanna waan takka achirraa deeme illaan yaa baallee bikka isaan silaa ni geessan jaan sanillee hin jiru bikka biraa wallee dabarsan du'aa uma godhaa gaamee inshaallah sallattuu katta kan geessan numa ba'a isaanis maallaqaan oloofaa jiran nutis maallaqumaan jala yaa'aa jirra jechuudha maaliif ifiif dararan malee maallaquma isaanii irraa dhumata malee tamaam mootummaan bikka nama geessu hin qabdu namni haqaa umaatis ta'uu ni ba'a oromoo warri caal jettanii raftanii jetteessaniis namuu wula isin hodhootii gaafsan dubbadhaa warri raga rakkoo balloo hidhame kun calli jetteetini jetteessan gaafa immoo if yoo taatan inni fiigaa dhufa isinni teessan tunis afaan nu wallaalchifte nama tokko nama namaa dhaabbatu namni si dhaabbachuudhaaf tamaam inni kasaa namaa laalu numaa dhaabbata oromoo mallee rafinaa kaa Oromo ammallee rafinaa kaa balloon nama jalaa hafanii miti nagaan isin hime. Kuno amma achirraa hin deemu jira. Najjaash zakkoo fi sheeksaniis manguddoon yoo qabde amma halaas bikkuma hubadhaadha. Nuu beekaaf isinii miti nutiitu ol naqaa naan jaan. Isinii gala hordoftoota. Isinii miti nuu tol naqa bikkuma isaan jiran hubadhaa jala nuu dalagaa itti manguddoonis. barbaanneeti ka akka isaan jaan kana mee ilaalla bikka agarretti isaan itti geessina akka isaan godhanis ilaalla uummata kana yookiin wal galaafachuu dhufa wal irratti waa gaggeessuu wal irratti waa raawwachuu if kabajuu didan akka is- akka waa warra raawwannu isaanii nu godhu jira kanaafuu manguddoon biyya tanaas usuun qabdu waan kana defanii hatattamaan lafaa ka'uu qaban. Manguddoon biyya tanaatis hatattamaan waan kana nurraa dhaamsuun dirqama isaaniiti. Dubbiin tun dubbii laaftu fakkaattuun booda guddoo taateeti nama wal ficcisiisu teessi. Dhugaa manguddoo cal jettanii hin taa'inaa jedhii. Ka'aa bikka jirtanii Oromoo Yaman ka'aa ijoollee tana Yaman kana keessaa saffeeyyaa. Ijoolleen tun Yaman tana kan rabdee. Haa ijoolleen si'iididhaan biyya laayxe. Gaafa immoo waa warra raawwanne waan isin jettanii dubbattan laalla. Amma cal jettanii gaafa ijoolleen tun waa taate wal waa goone waan isin jettanii dubbattan deebisaan isin deebiftan ni eeyname. Dubbii tana dhaabaa iyyina iyyina hanguma xiqqaatu ka'e iyya kaan cal jee nu dhageeffata. namuu silaa bika tana rakkina oguu tokko arke harka takka ta'anii lafaa ka'anii wayyaadha. Harka takka ta'anii ta'anii waan dhufe kana namni afaan deebise afaan deemee ofirraa deebisu dubbii kana badaa jirtu ni arkan. Najjaashii fi zakkoodhaas bikka isaan jiran dhaqeetiin eegaan mana bal'oo irraa ba'e Achiis hubadheetiin deemu jira. Bikki isaan silaa itti dhedheega'u san hin jiran achiis. Waliif tatteenye beehe baane nutis kalaas. Baane nama if kabajuu dide akka isaa akka inni beekutti wajji deeman qophaa'anii deemaniif. Isaan illee qophaa'anii aan barbaadanii. Wanni waan kana hunda laaqaa jira. Biiftuu jallatte. Ittuma haa fufuuf badii isiin gooteetutu asiin deebi'u jiraaf. Namuu waan facaase waan facaase murataa jechuudha. Isii badii isii ta namarra yaaddu ta waa nama gootu ta biyya tana laayite tana rabbi irraa ni baasa inshaallah tana dachaadhaan irraa baasa. Namni waa balleesse hin hafu jechuu kiyyaaf hin jee. Kunoo arkaa jirra. Baga gammanne wardaa baga gasi gammachiise atiis. Baga mucaa keetillee isa harkatti deebise. Tamaam dubbiin tun garaa nu gubdee. Zakkoos bikka biraati bikka isaan geessanii dhabamsiisanii jiran hin beeyne illa ammatti. Tamaam aara dhaqee dhugaa naa himan. Aboo jijjiiran ijoollee sadii wajji deema akkas naan jedhan jechuu. Garuu biiftuun Rabbi irraa harkatte isiin ganaadha tesi gana wal faana ni teessiif. Takka naati obboleeyyan kiyya. Takka illee rabbii tolchaatiti. Wal faana ijoollee tanaas firraa ni qabne inshaallah. Obboleeyyan kiyya miciyyoo waan kana godhattee magaalaa hunda ijoollee nagaan dalagachuu turte hundaa'u badii barsiiftee waa godhuudhaan ijoollee badii keessa neeyte isiin qabamtuus fakkaataan akkasii fakkaataan akkasii dila fakkaataan akkasii nyaqe isii qabameenyee isii takka rabbi qabeenneen tatteenyu. Waan kana hidda buqqaasuu qabna malee Oromoo. Isii qabemeettanii teessanii hin rafinaa hirriiba keessan hirriiba qabdan duraanuu miititi tarabbii tuutettanii tattaa'ina ha'aatii falmadha anaqaan isinii mammallee ha'aa falmadha. Wanni tun hanga dhaabbattutti hiddaan muru qabna hiddaan. Oromoo waan tuffatanii waa nama godha nama tuffattanii hin taa'ina intala dhalaatii tun maal jettanii miciyyoon caasaa akka ajaa'ibaa diriirfatteerti bikka hunda bikka hundarraa caasaa qabdi isiin qabamte ittanii teessan boruu isinii dhufti tamam harraa hafee jiraan isiniin jee haa bikkeertanii hin rafinaa tattaafata keessan tufaa hanga badii deemu jirtana dhabama goonutti bikkitti rafnu hin jiru najjaash Zakko sheeticha haatanii sanis sheeticha haatanii sanis ni laalla. Yoo inni waa fide bikka jirtanii nu as ba'a karaarraan deemaa isinii maru jira laal. Ni beektan karaan deemus bahaa as bahaa bahaa bikka jirtanii. Harafe haarafu an hanga mana na dhuftu na eeggadhu. Harumarra deemaa haa falmadhu malee bikkaan barbaachisanis numaan dhaqa dhiira taanaan akkuma keenya gabbahaatiti dhokata waan balleessinaa gannuu yaa'a